Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ilu jiġi ċelebrat mis-sebgħinijiet u qudiem għadda l-aħħar 50 sena. Eh, Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb eh, jiċċelebra L-aqwa kotba li jkunu ħarġu matul sena.
Ta' kull sena, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jippremja numru ta' pubblikazzjonijiet waqt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. It-tim tagħna ltaqa' ma' Mark Camilleri sabiex nitkellmu dwar dawn il-premjijiet kif ukoll l-awturi u pubblikazzjonijiet finalisti għas-sena 2022.
Dan huwa tista' l-ikbar premju letterarju jeżisti fil-pajjiż. U dan il-premju jiġi nista' ngħidu hekk hemm tliet kategoriji u l-għanin ġa fih li jiġbor mbagħad ovvjament kategoriji oħra taħtu. Għandek il-kategoriji tal-kotba finzjoni tal-kotba li aħna forsi nafu, ġifieri ir-romanzi, il-poeżiji, in-novelli. Ma għandek il-kategoriji tal-kotba ta' riċerka, storjografija, bibliografija. Ma għandek il-kotba li huma għal-letteratura tat-tfal. li aħna nikkunsidraw bħala premju ta' Ramaxka. Li hemmhekk qed nitkellmu fuq tliet kategoriji differenti li mbagħad jaqqasmu f'14 il-kategorija differenti fejn f'kull kategorija ikollok numru ta' kodba li jkunu finalisti. Aħna nibdew b'dak li ngħisu ninsejħula l-long list, jiġifieri kull ktieb li huwa applikabbli fil-kategorija li ħareġ fl-sena 2021 jitpoġġa dik jgħidu long list. U mbagħad dawk jgħaddu għal dak li jgħidula x-short list. X'inhi x-short list? Ix-short list jiġifieri il-kotba li wara li għaddew mill-evalwazzjoni preliminari tal-ġeneraturi ikunu il-kodba li tisajt eh, boġġaw dan mod ħajsiltu għal premju finali. Vi inti għandek per esempio kategorija li għandha per esempio 10 kodba li issa mill-long list ħadadja short list li huma tlieta. kollox kellna 199 sottomissjoni fil-kategoriji kollha u bħala shortlist books, jiġifieri kotba li huma shortlisted bħala finalisti, issa naqsu għal 63. ċerimonja finali tal-Premju Nazzjonali Ktieb ħassir il-ġimgħa 4 ta' Novembru u hemmhekk fiha Jiġu ċċelebrati, jinsenatu, jingħataw il-premjiet lil rebbieħa fl-14 il-kategorija li kont qed insemmi preċedentement, kif ukoll jingħataw tliet premjiet speċjali eh, li jkunu ġudikati lil l-aqwa talent emerġenti, L-premju li ġieħ letterarju għal min ta' l-ikbar kontribut fil-qasam tal-letteratura matul is-snin huwa l-aqwa produzzjoni ta' ktieb. Ovvjament tkun serata animata fejn ikollna wkoll anke qari minn siltiet tal ta' kolba rebbieħa preċedenti, eh, diskorsi, eccetera. Nixtieq inżid ukoll illi għal dis-sena għal ewwel darba il-kotba li rebbieħa tal-Premju Nazzjonali 2020 il-pubbliku ġenerali mbagħad ħajkun jista' jsibhom waqt il-Festival Nazzjonali ta' Ktieb li ħajsir tleġġi matwara bejn 23 u 27 ta' Novembru. Għal dakinhar In-nies se jiġu jkunu semgħu bihom jew segwew iċ-ċerimonja jew segwew fuq l-aħbarijiet il-kotba rebbieħa u jiġu jsibhom waqt il-festival tat-tjieb.